אונז גיימער היינט דיסקאסן די טאפיק פון אנואיטיס, איך מיין איך האב נאך קיינמאל נישט גערעדט פון דעם, און ס'איז זייער א וויכטיגע פראדוקט וואס מען דארף וויסן פון עס, און רוב אירע ווייסן נישט פון דעם, און כ'האב מיך געכאפט, ס'איז טאקע דא קוועשאנס וואס קומען אריין, באט כ'האב מיך געכאפט ס'איז א וויכטיגע זאך מ'זאל פון דעם אויך רעדן, עספעשעלי אזויווי זייער אסאך און געלייט נעמען אסאך פון זייער נאלעדזש און אינפארמעישאן אין עניינים פון פיינענסעס פון די פון די שמועסן וואס אונז האבן סאו וויל איך רעדן אביסל פון ענואיטיס. לאמיר רעדן קודם וואס איז ענואיטיס? וואס טוט עס? וואס קען עס העלפן פאר דיר, ווען קען זיין ס'לוינט זיך און ווען נישט. אין די פראגראם זעמער אונז אייביג פארנומען צו שעירן איידיעס מיט מהלכים וואס ס'קען דיך העלפן בעזר השם צו מצליח זיין פיינענשעלי. באט האסטעך אמאל אפגעשטעלט אין טראכטן וואס וואלט ווען געשען אויב חס ושלום דו ווערסט נישט געזונט און דיין אינקאם שטעלט זיך פלוצלינג אפ? דאס איז עקזעקטלי פארוואס אונז האמער געעפנט א קאמפאני סמארט אינקאם פראטעקשן, דיך צו העלפן פראטעקטן דיין. טייערסטע עסעט וואס דו פארמאגסט, וואס דאס איז דיין מעגליכקייט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף צו פארדינען א אינקאם. ס'איז זייער א שנעלע זאך און זייער גרינג צו זען וואס דו קענסט קוואליפייען פאר דעם. דו קענסט גיין צו סמארט אינקאם פראטעקשאן דאט קאם און דו קענסט דארט באקומען א קוואוט אדער סקעדזשלען א שנעלע פאון קאל איבערצוגיין וואס דיינע אפשענס זענען. ווארט נישט ביז ס'איז צו שפעט, נעם דיר אפאר מינוט היינט און מאך זיכער אז דיין אינקאם איז פראטעקטעד. יעצט לאמיר צוריק גיין צום שיעור. קודם וויל איך סתם אזוי ארום רעדן איבער די אפטייטש פון ענואיטי. ענואיטי, וואס איז די טייטש פון ענואיטי? ענואיטי איז א סטריעם אוו פעימענטס. סאו ווען איינער געט דיך למשל יעדע חודש א געוויסע סכום געלט, אדער יעדע יאר א געוויסע סכום געלט, געט ער דיך אן ענואיטי פון אזוי פון אזויפיל געלט איבער במשך פון יעדע חודש אדער פון יעדע יאר, דאס איז סתם א אנועיטי, יעצט ווי קויפט מען די פראדוקטס ווייל רוב מענטשן ווייסן נישט פון עס ווייל אין באנק פארקויפט מען עס על פי רוב נישט און רוב מענטשן וואס טוען אין פיינענסעס און אינוועסטמענטס רעדן נישט פון דעם, די עיקר פלאץ ווי מען קויפט אנועיטיס איז ביי אינשורענס קאמפאניס, ווי קומט אריין אינשורענס קאמפאניס אין פיקטשער, זייער פשוט ווייל אינשורענס קאמפאניס עספעשעלי ווען איינער וואס קויפט לייף אינשורענס דיסעביליטי און אינקאם אינשורענס, די איידיע פון לייף אינשורענס איז צו פראטעקטן דיין אינקאם, אז אויב חס ושלום די מענטש שטארבט זאל די משפחה ווייטער האבן וואס? אינקאם. אויב א מענטש ווערט חס ושלום נישט געזונט זאל ער האבן ווייטער וואס? אינקאם. דאס איז דיסעביליטי אינקאם אינשורענס. יעצט איז דא נאך א זאך וואס דארטן איז ווייניגער א אויב און ס'איז מער א ווען ווייל רוב מענטשן ווילן ריטייערן אין די עלטערע יארן, אנפארטשענעטלי רוב מענטשן, זייער אסאך מענטשן, נישט רוב, אסאך מענטשן קענען נישט ריטייערן, זיי ווילן אבער זיי קענען נישט, סאו די אינשורענס קאמפאני איז דא דיך צו געבן א אינקאם ווען דיין אינקאם סטאפט זיך, סאו אויב די מענטש איז געפארסט ארויס פון זיין דזשאב אדער עס האט זיך געענדיגט ער קען נישט ארבעטן העכער א געוויסע עידזש, האט זיך זיין אינקאם געסטאפט, דארף ער ריפלעיסן זיין אינקאם, אזוי ווי די קעיס פון לייף אינשורענס, דיסעביליטי אינשורענס, ביי לייף איז עס אין קעיס אויף חס ושלום פרימעטשור דעט, ביי דיסעביליטי איז עס אין קעיס מען ווערט נישט געזונט, ביי ריטייערמענט איז עס אין קעיס מען ריטייערט, דארף זיך דיין אינקאם קאנטיניוען, סאו אן אנואיטי איז געמאכט געווארן אז דיין אינקאם זאל זיך קאנטיניוען, סאו דו לייגסט אריין געלט ביי א אינשורענס קאמפאני כדי זאלסט קענען ארויסנעמען געלט ווען? ביי ריטייערמענט. סאו די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט אוועקלייגן איז אז ביי רוב מאל ווען א מענטש קויפט א אנואיטי איז עס ביי א אינשורענס קאמפאני יעצט די דיטעילס פון דער אנויטי איז אז ס'איז דיזיינט צו דיך העלפן אז דיין געלט זאל וואקסן טעקס דיפערד, טעקס דיפערד מיינט באקומסט נישט קיין טען איין דינאר פון די אינשורענס קאמפאני יעדע יאר, נאר דו צאלסט די טעקסעס שפעטער ווען מען נעמט ארויס די געלט צאלט מען די טעקסעס ווען דו נעמסט ארויס די געלט פאר אינקאם וואס דאס איז געווענליך ביי ריטייערמענט וואלטען מיר רעדן פון די עידזשעס פון עס, און דו קענסט אריין לייגן א לאמפ סאם אדער לייגן געלט אווער טיים, סאו למשל דא איז דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן לעצטענס אנגעהויבן צו אריין לייגן געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, זיי האבן געמאכט פארטפאליאוס פאר חתונה מאכן, פאר שמחות, וכדומה, זייער זייער גוט, אויסער דעם איז גוט אז דו מאכסט א גאול וויפיל געלט דו גייסט אוועקלייגן יעדע חודש צו א לאמפ סאם א גרויסע סכום צו אוועקלייגן געלט פאר ריטייערמענט, און די געלט וואס דו לייגסט אוועק פאר ריטייערמענט קען זיין א אנואיטי איינס פון די פלעצער צו קאנסידערן ווי אוועקצולייגן די געלט, דאס איז אין דזשענעראל אן אנואיטי. יעצט גיימיר אונז רעדן וואסערע מינע אנויטיס ס'איז דא, און איך גיי בעיקר פאוקעסן אויף דריי מינע אנויטיס, אבער יעדע איינע פון די דריי האט געוויסע פרטים וואס איז אנדערש איינס פון, וואס ס'קען זיין געוויסע דיטעילס אין דעם, אקעי? למשל, א פיקסד אנויטי, וואס מיינט א פיקסד אנויטי? א פיקסד אנויטי איז געמאכט געווארן פאר איינעם, איך וויל מיין געלט זאל זיין וואן הונדערט פראצענט גאראנטירט. כ'וויל נישט נעמען קיין ריסק, כ'וויל נישט גיין מיט די פלאקטשועישאן פון די מארקעט. רוב אירע, איבערהויפט יונגע מענטשן, אויב זיי לייגן אוועק געלט פאר ריטייערמענט, קענען זיי יא באשטיין אז די געלט זאל ליגן אין די מארקעט. א פיקסד ליגט נישט אין די מארקעט. ס'איז גאראנטירט אינטערעסט, אזויפיל און אזויפיל באקום איך יעדע יאר, זייער אסאך מאל איז דא אינשורענס קאמפעניס וואס וועלן דיך געבן מער ווי אויב די לייגסט עס אריין אין א סי די אדער אין א מאני מארקעט און אזעלכע פלעצער וועלן זיי דיך געבן מער פון דעם אבער די עיקר פוינט איז ס'איז א פיקסד אנואיטי ס'איז סטעדי גאראנטירטע אינטערעסט אן קיין שום מארקעט ריסק. נאכדעם איז דא וועריעבל אנואיטיס וועריעבל אנואיטיס מיינט אז ס'איז אזויווי א מיוטשעל פאנד ס'קען מער וואקסן, ארויף גיין, אראפ גיין, ס'האט מארקעט ריסק, און די קענסט עס אריינלייגן אין אן אנויטי, די מעלה איז אז די האסט טעקס בענעפיטס, און דיין געלט איז ליגט דארטן פאר רעטייערמענט אבער אין די מארקעט, און אויסדעם איז דא א אינדעקס, א אינדעקס אנויטי איז בעסיקלי כמעט די זעלבע ווי א מארקעט, ווי א זאך וואס איז צוגעבינדן צו די מארקעט, ווי למשל די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אבער ס'האט געוויסע פראטעקשענס אין פלעיס, וואס דאס איז בעיסיקלי אזא קאמבענעישן פון פיקסד מיט וועריעבל. סאו למשל איך וויל קענען מאכן געלט אויב די מארקעט גייט ארויף, באט איך וויל זיין לימיטעד וויפיל איך קען פארלירן אויב די מארקעט גייט אראפ. כדי דאס צו טון דארף דיך די אינשורענס קאמפאני געבן פאר דיך געוויסע גאראנטיס, פארוואס זאל דיך עס די אינשורענס קאמפאני געבן? ס'איז דא געוויסע פיס אינוואלווד פאר דעם, ס'איז אויך דא געוויסע דיטעילס וואס יעדע זאך ארבעט אנדערש, למשל קענסט נישט מאכן מער ווי א געוויסע אמאונט, אדער קענסט נישט אויב ס'גייט אראפ די מארקעט קענסטו נישט פארלירן מער ווי א געוויסע אמאונט, סאו דו האסט ס'האט געוויסע מינע זאכן וואס יעדע אינשורענס קאמפאני איז אנדערש און יעדע פראדוקט איז אנדערש, אבער די איידיע איז אז ביי אן אנויטי איז דא געוויסע זאכן וואס דו קענסט דיך ארומשפילן וואס ס'זאל זיין ערגעץ אינצווישן פיקסד און וועריעבל. לאמיר ארומרעדן יעצט אביסל פארוואס מענטשן קויפן אנויטיס, אונז האמיר שוין אביסל געטאטשט באט לאמיר נאכאמאל רעדן, ס'האט א טעקס דיפערעל גראוט, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער, ווילאנג די געלט זיצט אינעווייניג ס'וואקסט און דו נעמסט נישט ארויס די געלט, צאלסטו נישט קיין טעקסעס אויף עס. און דו קענסט עס אויסשטעלן ביי רעטייערמענט אז דו זאלסט האבן א אינקאם פאר לייף. דו קענסט זאגן פאר די אינשורענס קאמפאני איך וויל יעצט רעטייערן, פון היינט און ווייטער וויל איך זאלסט מיר געבן א אינקאם ווילאנג איך לעב. סאו ס'דא זייער אסאך מינע וועגן וויאזוי דו קענסט עס טון. קענסט באקומען יעצט מער געלט. און מיט א גאראנטי אפילו דו לעבסט הונדערט יאר זאלסטו באקומען געלט יעדע יאר, אבער פון די אנדערע זייט עסטו אוועקגעבן די די אקאונט אין קעיס חס ושלום אז ביסט נישט דא, דעמאלטס זאל די אינשורענס קאמפאני בלייבן מיט די געלט. אדער קענסטו זאגן ניין, איך וויל נישט קענען פארלירן מיין געלט אפילו אויב איך בין נישט דא, ענדערש וועל איך באקומען ווייניגער און איך ווייס אז מיין געלט איז גאראנטירט. אדער קענסטו זאגן יו נאו וואט, איך וויל עטליסט צען יאר זאל איך באקומען געלט, און וואטעווער, די אלע זאכן קענסטו טון ביי ריטייערן, דארפסט עס נישט יעצט טון. באט דא דא צוויי מינע מענטשן וואס הערן אונזער שמועס, ס'איז דא א אינגערמאן וואס הערט די שמועס, ער דארף נאכנישט מאכן די דעסיזשן, ער קען פלעין אפמאכן איך גיי אוועקלייגן געלט אין אן אנויטי, ווייל איך וויל מיין געלט זאל זיין גערענטירט אדער סעיף אדער פיקסד אדער האבן געוויסע גערענטיס אינעווייניג פאר ווען איך ריטייער וועל איך קענען דעמאלטס האבן די אינקאם. אבער די עיקר דארפסטו אפמאכן וועלכע מין אנויטי די ווילסט מאכן. די די עלטערערע מענטש וואס האלט שוין מער אין די עידזש פון ריטייערמענט אזא מענטש דארף אפמאכן וויאזוי וויל איך אויסשטעלן די געלט וואס איך גיי באקומען יעדע חודש? לאמיר זאגן דו ביסט יעצט א זעכציג פינף און זעכציג יעריגע איד און דו ווילסט ארויסנעמען געלט יעדע חודש, האסט א פראפערטי וואס דו וואלסט ווען פארקויפט און אנשטאטס האבן די פראפערטי וואלסטו באקומען א אינקאם יעדע חודש, פיין, קענסטו אויסשטעלן אז די פראפערטי זאל ווערן פארקויפט און די געלט זאל אריינגיין אין אן ענועטי און דו זאלסט באקומען געלט יעדע חודש פון די ענועטי. סאו נאמבער וואן מענטשן קויפן עס טעקס דיפעירד גראוט, נאמבער טו קענסטו האבן אינקאם פאר לייף, נאמבער טרי אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט אין אינדעקס ענועטיס אסאך מאל קענסטו האבן א געוויסע פראטעקשן פון מארקעט דאונטורנס מיט געוויסע ריידערס אדער געוויסע מינע אויסשטעלן מיט געוויסע אינשורענס קאמפאניס וואס דו קענסט לייגן אין פלאץ אויב דו ווילסט האבן געוויסע פראטעקשנס אין פלאץ אויסער דעם איז דא געוויסע אנויטיס וואס קומט אויך מיט א דעט בענעפיט, אז טאמער חס ושלום די מענטש איז נישט דא, זאל די משפחה באקומען א געוויסע סכום געלט, לויט וויפיל דו האסט אריינגעלייגט און לויט וויאזוי עס איז אויסגעשטעלט, אבער דאס זענען בעיסיקלי סיבות פארוואס מענטשן מאכן אן אנויטי. יעצט איז דא אין אנויטיס קוואליפייד און נאן קוואליפייד אנויטיס, וואס די חילוק פון קוואליפייד און נאן קוואליפייד אנויטיס, בעיסיקלי אויב דו לייגסט אוועק געלט אין א איי אר עי למשל וואס דו באקומסט א טעקס דידאקשען פאר די געלט וואס דו לייגסט אריין, און דו מאכסט אז די איי אר עי זאל קויפן אן אנויטי, מיינט עס אז די איי אר עי קויפט א קוואליפייד אנויטי, ווייל יעדע זאך וואס איז ביי די איי אר עס א ריטייערמענט פלען ווי למשל א IRA, א פֿאָר אַו װאַן קעי, א פענשאן פלען, די אלע פענשאן פלענס דאס ווערט אנגערופן קוואליפייד, די אנואיטי קען אויך זיין קוואליפייד, אדער קען עס זיין נאן קוואליפייד, וואס אין אזא פאל האסטו בעיסיקלי אוועקגעלייגט די געלט נאכדעם וואס דו האסט אויף דעם געצאלט טעקסעס, און דו קענסט קען אויך קויפן אן אנואיטי, קענסט האבן אלע ביידע. סאו וויאזוי ארבעט אן אנואיטי, וויאזוי וואקסט דיין געלט? סאו ס'קען זאגן, ס'קען זיין סיי אויף פיקסד אינטערעסט, אדער אויף די מארקעט, אדער א הייבריד, א קאמבינעישאן פון די צוויי, אזוי ווי אין זומער געשמועסט פריער, מיט א וועריעבל אנואיטי גייט עס ארויף און אראפ לויט די מארקעט פלאקטשועישאנס, אבער מיט די אינדעקס אנואיטי קענסטו האבן א געוויסע פרעזערוועישאן פון דיין געלט, א געוויסע סעקיוריטי אויף דיין געלט, אדער א גאראנטירטע פראטעקשאן אז דו ווייסט אז ביז אזויפיל און אזויפיל געלט מינימום גייסטו זיכער פארדינען. און אויב די מארקעט גייט ארויף קענסטו פארדינען נאך מער. יעצט ווען קען מען ארויסנעמען געלט וואס דו האסט אינוועסטעט אין אנויטי אדער וואס איז געוואקסן אין אנויטי? רוב אנויטיס לאזן דיך ארויסנעמען געלט ביז צען פראצענט א יאר אן דיך פענעלייזן גארנישט, אבער מער פון דעם קענסטו שוין נאר ארויסנעמען אויב דו צאלסט א זאך וואס ווערט אנגערופן א סערענדער טשארדזש, ווייל אן אנויטי איז נישט געמאכט געווארן ווי א באנק איך לייג אריין און איך נעם ארויס א טאג שפעטער, אן אנויטי איז א לאנגע טערם זאך, יוזשעלי סעווען טו טען יערס איז א מינימום וואס דו שפארסט איין די געלט, אבער דאס איז אלעס מטעם די אינשורענס קאמפאני, דו קענסט ארויס נעמען לאמיר זאגן צען פראצענט א יאר, אדער נאך זיבן ביז צען יאר קענסטו ארויס נעמען אלעס, אן דעם וואס זאלסט דארפן צאלן עני פענעלטי, די איי אר עס אבער וויבאלד זיי געבן דאך געוויסע טעקס אינסענטיווס זאגט די איי אר עס אז אויב דו נעמסט ארויס דיין געלט פאר עידזש פיפטי ניין און א האלף איז פאר אלע געלטער וואס איז געוואקסן אין די ענואיטי גייסטו צאלן א טען פערסענט פענעלטי, עירלי וויטדראול פענעלטי, פארוואס טוט עס די איי אר עס? ווייל די איי אר עס זאגט בעסיקלי איך בין נישט דא דיך צו געבן א טעקס בענעפיט סתם אזוי, איך געב דיך א טעקס בענעפיט וויל איך אבער זאלסט עס האבן פאר ריטייערמענט, זיי ווילן אז מענטשן זאלן אוועק לייגן געלט פאר ריטייערמענט און וועגן דעם זענען זיי גרייט צו געבן א טעקס בענעפיט, סאו אויב נעמסטו עס ארויס פאר דעם גייסטו צאלן צען פראצענט פענעלטי אויף וואס? אויף די חלק וואס איז געוואקסן, די חלק וואס דו האסט אריינגעלייגט גייסטו נישט צאלן, סאו לאמיר זאגן דו האסט אריינגעלייגט הונדערט טויזנט דאלער ס'איז יעצט דא הונדערט און צען טויזענט דאלער, די חלק וואס איז געוואקסן די צען טויזענט דאלער, אויף דעם גייסטו צאלן א עירלי וויטדראעל פענעלטי פון צען פראצענט, אזוי ווי א קוואליפייד פלען, אזוי ווי א איי אר עי, א איי אר עי האט אויך א צען פראצענט פענעלטי אויב דו נעמסט עס ארויס פאר עידזש פיפטין איין און א האלף. יעצט איז וויכטיג צו וויסן, א אנואיטי וויבאלד ס'איז מיט א אינשורענס קאמפאני, און וויבאלד זיי געבן דיך אזויפיל זאכן וואס זיי באקומסט נישט אין א באנק, קומט עס אויך מיט פיס, אזוי מאכט די אינשורענס קאמפאני געלט, פארוואס זאל עס די אינשורענס קאמפאני פאר דיר געבן? זיי געבן דאס ווייל זיי גייען מאכן פון דעם פיס, ס'איז דא אסאך פיס אינוואלווד אין דעם, ס'איז דא אינוועסטמענט פיס אויב ס'איז מיט די מיט די סטאק מארקעט, ס'איז דא סערענדער טשארדזשעס אויב דו נעמסט עס ארויס פרי, און אויב מיט קען זיין יעדע מין אנואיטי האט אנדערע מינע פיס, וואס ס'איז וויכטיג אז דו זאלסט עס וויסן אויב דו גייסט אמאל אינוועסטן אין אן אנואיטי. אקעי, נעקסט. לאמיר רעדן אנואיטי ווערסוס אנדערע אינוועסטמענטס. די ערשטע זאך וואס דו דארפסט וויסן איז ליקווידיטי. סאו ליקווידיטי מיינט ווי ליקוויד איז עס? ווען די אינוועסט סתם אזוי אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, עפנסט א אקאונט ביי פיידעליטי און די אינוועסט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, איז דיין געלט ליקוויד, קענסט ארויס נעמען דיין געלט עני טיים, פארשטייט זיך אויב ס'גייט אראפגיין גייסטו האבן פארלוירן געלט, אויב ס'גייט ארויפגיין גייסטו האבן געמאכט געלט, באט ס'איז ליקוויד קענסט עס עני טיים ארויס נעמען. מה שאין כן אן ענואיטי איז נישט אזוי שטארק ליקוויד, ס'איז דא ס'איז דא אזוי ווי אונז האבן געשמועסט סערענדער טשארדזשעס די ערשטע זיבן ביז צען יאר קענסטו האבן סערענדער טשארדזשעס, נאכדעם טעקסעס, און א סתם אינוועסטמענט גייסטו צאלן טעקסעס כסדר, אויף וואס ס'וואקסט גייסטו צאלן טעקסעס, פון די אנדערע זייט קענסטו ארויסנעמען די געלט ווען דו ווילסט פאר חתונה און מאכן קינדער, דארפסט נישט ווארטן אויף עידזש פֿופֿטי נײַן און א האלף, אנואיטי דארפסטו ווארטן ביז עידזש פֿופֿטי נײַן און א האלף כדי דו זאלסט ארויסנעמען אלעס וואס דו האסט אריינגעלייגט. אן דעם וואס זאלסט דארפן צאלן א ערלי ווידראל פענעלטי, באט פון די אנדערע זייט האסטו געוויסע טעקס בענעפיטס, ווי לאנג די געלט ליגט אין די אנויטי איז די טעקסעס דיפערד, די גייסט גארנישט באצאלן קיין טעקסעס. יעצט ווייטער, סטאקס, מיוטשעל פאנדס, האט דאך נישט קיין שום דעט בענעפיט, וויפיל ס'איז דא אין די אקאונט איז דא און פערטיג, און אנויטיס איז דא זייער אסאך מאל וואס דיין אינקאם אדער די קרן וואס דו האסט אריינגעלייגט אדער אסאך מאל אפילו מער מיט געוויסע אינשורענס קאמפאניס קען זיין פראטעקטעד אויך אז די בענעפישעריס זאלן עס באקומען נאך הונדערט און צוואַנציק טאמער חס ושלום פרימעטשור דעט איז דא א געוויסע פראטעקשן וואס ס'קען זיין אז דו זאלסט אז זיי זאלן באקומען באט פון די אנדערע זייט איז אויך דא העכערע קאוסטס אינוואלווד ס'האט לעסס ווייניגער פלעקסיביליטי און אויכעט העכערע קאוסט באט ס'האט געוויסע גערענטיס וואס דו האסט נישט אין סתם א פארטפאליאו. פאר וועם איז אן אנויטי געמאכט געווארן? אקעי, אונז האבן געשמועסט, ס'איז נישט געמאכט געווארן אויב דו דארפסט האבן דיין געלט פאר א עמערדזשענסי פאנד, ס'איז נישט געמאכט געווארן אויב דארפסטו האבן די געלט צו חתונה מאכן. אויב דו ווילסט האבן א גערענטירטע אינקאם אין ריטייערמענט, ווילסטו האבן א געוויסע פראטעקשאן אויף דיין ריסק און נאר פאר די לאנגע טערם. דו זאלסט קיינמאל נישט מאכן קיין אנואיטי אויב ס'איז נישט פאר א לאנג טערם. טאמער איינער דארף האבן די געלט שנעלער, אדער דו פארשטייסט נישט די פי'ס, פארשטייסט נישט די סערענדער טשארדזשעס, פארשטייסט נישט וואס דאס מיינט אז דו זעצט דיך אריין אין א זאך עכט פאר די לאנג טערם, איז עס פאר דיר נישט געמאכט געווארן. סאו די באדאם ליין, אנואיטיס קען זיין עכט א פאוערפול וועג ווען די ניצט עס אין די ריכטיגע וועג. סאיז נישט קיין אינוועסטמענט פון מאכן שנעל געלט, באט סקען זיין נאך א טול אין דיין טול באקס אויב די לייגסט אוועק געלט פאר זאכן וואס די דארפסט האבן פריער און די ווילסט אויך אוועקלייגן געלט פאר זאכן וואס די דארפסט האבן שפעטער.